Divisi nih nan kut kan in tlaih hna Miniriat thawngpang ka rak chim lai. Hakha CDF nih Hakha peng Surkhua ralkap le palik umnak sakhan cu Mei niriat zinglei suimilam hleikhat le cheu tluk ah an luh hnawh. Asinain sakhan ah ralkap le palek rak um loin an rak zaam dih. CDF Hakha nih surkhua palek le ralkap umnak sakhan ah ralkap le palek nih hmun an khuar ṭhan sual lai tiin sakhan cu mei in an khangh tiah Hakha CDF nih an thanh. Surkhua palek le ralkap umnak sakhan ah palek minung hleihnih le ralkap minung panga tluk an um tawn tiah kan theih. A voi hleikhatnak CACC Triennial Delegate Meeting cu May ni sarih ah tuah a si i hi meeting ah kum thonghnih le kum kul le kum khat in kum thonghnih le kum kul le kum thum tiang Officer Council hruaitu thar thimnak zong tlamtling tein an tuah tiah thawng kan theih. Officer Council hruaitu thar thimmi hna cu CACC chairman ah Reverend Zamang Bethel Baptist Church HBA, Vice Chairman ah Reverend Cung Hup Salem Baptist Church CBA, General Secretary ah Reverend Dr. Zathat Thantlang Centenary Baptist Church TABC, Associate General Secretary ah Reverend John Yin, Bawihthiah Baptist Church MCBA, Tezara ah Pi Tawk Men Hakha Baptist Church HBA, Assistant Tezara ah Reverend Chan Peng Mung HBA, Literature and Publication Department Secretary ah Pastor Ram Hmun Zion Baptist Church HBA, Art and Culture Department Secretary ah Reverend Ceu Bik Johnson Baptist Church CBA le CCU President ah Reverend Dr. Luke Sui Kung Ling ZPBA an si tiah thawng kan theih. May ni riat chun Chin ramkulh khuapi Hakha hmun pakhat ah mino cheukhat nih ralkap uk duh lonak lam an zaw i ralkap dokalnak catar phunphun i kenin duh lonak an langhter Nidang zongah ralkap nih sianginn kai dingin nawlchuahmi dokalnak zong an tuah i ralkap dokalnak cu cat loin a phunphun in langhter a si tiah kan theih. Cun Hakha GTI sianginn rianṭuantu chungin CDM a tuahmi minung sawmli le paruk cu May ni nga thawk in caan karlak chung an rian in dinhter an si tiah cathanh an chuah. Cathanh chuahmi chungah Hakha GTI rianṭuantu minung sawmli le paruk cu nawlhalnak phungbuar inn sianginn an kai lo hleiah a fekfuanmi a ruang zong an langhter khawh lo caah caan karlak chung an rian in dinhter an si tiah an langhter. Vietnam ah tuah dingmi a voi sawmthum le voikhatnak SEA Games ah Myanmar ram cu lentecelhnak phun hleiriat lawngah aa tel kho lai. Hihi a voi sawmthumnak Philippines SEA Games lio nakin phun hleithum tiang lentecelhnak kip i i tel tumnak a zor i Philippines SEA Games lio ahcun lentecelhnak phun sawmthum le phun khat ah Myanmar ram cu a rak i tel kho. Cu lioah Myanmar ram nih sui medal pali, ngun medal hleiriat le dar medal sawmnga le pakhat an rak co bal. November thla ah tuah dingmi Vietnam Sea Games ahcun lentecelhnak phun sawmli a um lai i cu chungah Myanmar ram cu phun hleiriat lawngah aa tel kho lai. Ralkap nih uknak a lakmi dokalnak caah tiin lente aa cel dingmi mi tampi CDM an luh caah hi bantuk thil a can hi a si tiah BBC nih a tial. Uknak latu ralkap nih a tlaihmi hna chungah mino thongkhat leng cu chungkhar hna he pehtlaihnak an ngei kho rih lo tiah UNICEF nih a thanh. Chungkhar hna he lawng si loin an sihni hna he zong pehtlaihnak an ngei kho lo. Ralkap nih tlaihmi hna a tam deuh cu Rampi dokalnak upadi caang zanga le panga e in taza cuai an si. Nihin tiangah ralkap kut in a thimi minung za sarih le sawmsarih leng an phan cang. Hi a thimi chungah kum hleiriat tang ngakchia minung sawmnga le pathum an i tel i nu ngakchia a thimi minung pasarih an si tiah RF ei nih a ṭial. Myanmar ram kongkau hlathlai tu ding le tawlrel tu dingah America cozah nih special palai a chiah awk a si i cu special palai chiahpiak dingin US Asian Chawlehnak Lei Council US Asian Business Council nih nawlnak a tuah. Hi nawlnak tuahmi chungah Myanmar ram buainak hi President Joe Biden nih fianghlang takin a tawlrel i amah kha tawlreltu lutlai a si awk a si tiah an langhter. Hi nawlnak kong he pehtlai in America cozah lei in lehnak tuah a si rih lo. America cozah nih uknak latu ralkap cungah chawleh phihkhanak zeimawzat zong a tuah cang tiah VOA nih a tial. Asian Chairman Brunei Siangpahrang Hassanal Bolkiah le Asian Secretary General Lim Jock Hoy cu a ra laimi zarh chungah Myanmar ram an tlawng lai tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an thanh i hihi Myanmar ram kongah Asian chungtel ram lutlai hna meeting a dih hnu zarh thum a rauh hnuah ṭhanchonak pakhat a si tiin ramkhel lei ngiathlaitu hna nih an chim. Cun caan rau lo ah Asian Chairman Brunei siangpahrang Hassanal Balkiah nih Myanmar ram kongkau a tawlreltu ding le a ngiathlaitu ding Asian Special Palai zong a thanh lai tiah Asian ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim i a ra laimi zarh chung Myanmar ram kal ding ah Asian chairman aa relrem lo ahcun a zaka pakhat a kal lai tiah a chimchap. April ni kul le nili Jakarta khua ah tuahmi Myanmar ram kongkau Asian chungtel ramlutlai hna meeting biachahnak panga ah ramkhel ruang tlaihmi hna thlah ding aa rak i tel lo i cu kong ah caan karlak cozah NUG nih ASEAN nih Myanmar ram kongkau biatakte a tlangtlak hlan ah Aung San Suu Kyi le U Win Min tel in tlaihmi vialte thlahpiaknak ding kong an hal nain nihin tiang thlah an si rih lo tiah The RRD nih a ṭial. May ni sarih ah KIA hriamtlai le uknak latu ralkap kahdohnak fak ngai in a um i uknak latu ralkap zong tampi an thi. Uknak latu ralkap nih Kachin ramkulh Mumo peng Alabum tlang cu raltuknak vanlawng phunphun in an kah i hriamnam nganmi phunphun zong an hman. Hi kahdohnak ah ralkap nih vanlawng le hriamnam ngan lawng si loin vawleipi nih hman lo dingin a khammi chemical hriam phun khat zong a hman tiah KIA nih an lunghrinh. Cucaah KIA nih kahdohnak kiangkap ah kal in chemical hriamnam a hman le hman lo zohfelnak le cheknak an tuah cuahmah tiah KIO KIA chimphuannak nawlngeitu Bu Hmu Cin Nobu nih a chim. uknak lak dih hnu in Kachin ramkulh ah kahdohnak fak ngai in a chuak ṭhan i ralkap nih kahnak kan ngol tiah an thanh mi cu anmah lila nih an buar hoi ko tiah hriamtlai hna nih an chim tutan kahdohnak ah uknak latu ralkap nih chemical in sermi hriam a hman ahcun vawleipi phung a buar a si lai tiah RFA nih a ṭial Tutan thawngpang kan thanh khawhmi hi vial a si. Nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.